ra mamukela aka Guy Channel channel leyi nga xiyimo xa le hansi kambe yi mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla um hi leswiwa swin'wanyana hi lavaka ku mi tisela swona namuntlha ni lava ku hi ya vulavula hi ti-manager ta ka Gaza kahlekahle first thing first all is it necessary ku artist yi va na manager na. because loko ni hetelela se ni langutisa it seems like timanejara leti nga kona ka gaza ti hetelela ti mislead-a ti-artist so xivangelo xa kona I think i ku va ti-artist masiku lamawani ti lava manejara hi ku ya kumbe hi ku va ti kha ti vona ku munhu loyi i relevant ku fika kwini but ti nga cheki potential ya munhu yaloye. hi leswiwa hi mina loyi a hi ngo ni na tona ti-qualities ta ku ni va manager but for the sake ya ku I'm not relevant munhu a nga ni lavi ku ni n'wi manager so and then a ya lava munhu la nga relevant hi swin'wanyana swa yena then a fika a n'wi kombela ku a va manager so when times goes on swi hetelela swi endla ku ku hetelela ku fika ku va na ti-error. ka management yo yaleyo so hi leswi ni nga ku fika ni swi realiser swi nga ku humeleleni ka ti-artist ta ka gaza because ni nga mi nyika example hi xa makhombo xa makhombo before lekere a hi nga n'wi tivi kumbe maybe u tiviwa kwele ka voho kwele ka ndindani but a hi nga n'wi tivi some of his songs a hi ti tiva but. hi nga swi tivi ku i tinghoma ta mani so but after se a fika a va na lekere hi fika se hi laha hi nga sungula ku n'wi recognize hi swi tiva ku wo damani va ri i xa makhombo or something so ku va na manejara leyi yi nga relevant swa phusha because hi hetelela hi ku tivile ene swi hetelela swi ku faka ka level leyi nga henhla. But loko nkarhi wu ya ku wu famba u fika u kuma ku ku hetelela ku va na ti error kwalano so I think lexi vanhu va faneleke va xi lavaka i ku kombela ku promote-iwa kumbe ku promote-iwa then ivi va lava manejara munhu loyi a nga na potential kumbe va ti yimela vo hi voxe ivi va va na munhu loyi a va promote-aka because swilo leswi vanhu lava va kha va swi endla a hi ku manage ku promote-a. So a va fanele va lava munhu la nga ta va promote-a ku va va relevant and then ku va na munhu la nga ta va manager because a swi hetelela like okay ni nga mi nyika example hi hi manager ya Papa Rhulani da man a xi relevant hi sungule ku xi tiva kwala ka management yaleyo ya Papa Rhulani so but. a na yena a nga na ti-qualities ta ta ta ta ku manager because futhi ni nge xi hlayi ku manejara lexi lexi xo va fake friend kumbe bad influence ka papa rolani because a hi ku na leswi hi nge vuli ku hi leswi wa swi kombisa ku u n'wi manager like ku khapa munhu gigini a hi nge ze ku hi mhaka ku u n'wi manager ku va i helekete munhu gigini. Lava kahlekahle vo va ti-friends to advise-ana swilo swa wrong because loko a ku ri manejara ya straight ni nga mi nyika example hi leyi ka S_A_B_C leyi a yi ve kona like a nga ta famba na munhu a ku a nga ta famba na artist leyi nga mbala swihlavuhlavu like push in ka S_A_B_C a hambi wo yini. Like loko u ri manejara u maneja na like personal life ya munhu mara ku nga ri ngopfu sweswo swo ni ku byela ku info hina phela we are brand and hi fane hi ri hi respect-iwa so na hina hi fane hi respect-a vanhu then hi fane hi mbala so so so so so so. at least swi fika swi swi khomeka nyana so but i nge tsakisi ku famba na munhu ka C_B_C a mbale swiphyaphyaphya u mu khomela tisavana then at the end of the day i ta ku o ni tsandza kumbe a dakwini njhani ntirho wa wena wa ku va i manager wu va wu ri wihi loko wo wa tsandzeka why mi nga nyiki vanhu opportunity lava va nga ta swi kota ku manager munhu hi ndlela yeleyo. Because one thing lexi ni nga xi realiser hi papa Rolani i ku swilo swo tala na loko ku huma video papa Rolani a va hava foni yo yo teka video and ti-video to tala ku va ku ku teka munhu loyi a nga next to yena papa Rolani ene hi minkarhi yo tala ku va ku ri manejara so hi yena manejara a a pfumelelaka papa Rolani a vula swilo swa bad a tlhela a swi publish-a then. and the, at the end of the day a ta ku ondzana so I, I think ku ri timanejara a ti le ku tirheni hi ndlela yo yaleyo laha a ni nyika example hi mhaka hi papa orlani but not meaning ku ri vanhu ti-artist hinkwato ti the way eh, like artist yin'wana na yin'wana ku na swihoxo swa yona vo fana na na xa makhombo dama xi ta ze xi hi borha because like i xi tshama xi kha xi humesa ene yena i nge n'wi blame i ta blame manejara and ku va manejara it doesn't mean ku ri i fanele a accept-a ti-invitation hinkwato leti taka just ku ri brand ya wena yi ta kota ku kula no. A hi ti-collaboration hinkwato leti munhu a faneleke a ti accept swi te ti tele ngopfu ti-collaboration leti a nga ti endla so far xa makhombo loko ya ha va Gondi boy hi yena va mani mani hi yena va mani mani hi yena like ka ha ri hava artist leyi nga ta ba hit sweswi without xa makhombo the way leswi swi endlisaka swona. So but Shamakhombo ya hetelela a ve kwini and remember ku Shamakhombo i ve relevant hi mhaka lekere so a nga kala a ha ve ka ka ka ka a maninginingini just because wa ha ri na lekere and then loko o tshuka ku ve na ku hambana na lekere swa endleka Shamakhombo hi nga ha n'wi twi. the way leswi situation yi nga yimisa xiswona because that one i xi le kweni lekere xin'wana na xin'wana lexi xi khumbaka xi xi va xi katekile but hi fanele se hi cheka na ku ku na ku swilo swi va swi nga helela loko wo cheka lekere emasungulweni a dume ka TikTok a endla content ya yena ka TikTok then yi fika laha yi fikaka yi helela yi va makumu. then a cinca hi ku tirhisa miehleketo a nga hetelela a nga ha twanga then a cinca se a endla swa vu D_J a a a a host ti ti event. So what if na sweswiwa swa swa vu manager bya yena na Lekere na na Shamakhombo what if Shamakhombo a hetelela a nga ha. Ri vi relevant hi ndlela ya yona yaleyo like xa makhombo u ta helela kwini i ncini lexi va nga ku xi pulaneni ku khipa brand ya vona ku yi va strong I don't think like xi kona coz laha ku manage-wa timali ti ta ti va va kha va rhambiwa ku tigigini like leswiya swo budget ka budget-iwa I don't think like swi kona. laha ku ku va ku manage-iweni ka ti-inani and then ku na swilo swo tala leswi munhu a faneleke a swi tekela enhlokweni remember music u tala ku va u ri wa xinkarhananyana xintsongo like u ngo predict so swi kahle ku loko u kuma opportunity i yi tirhisa wise. and then i nga swi possible ku i nga swi endla swi tlhe swi va career ya munhu ni nga mi nyika example vanhu vo fana na va doctor Thomas Chauke sukusela khale hi kule hi kha hi tiva doctor Thomas Chauke na namuntlha na sweswi hi swo swi va ngheniselaka mali so swi possible na le ka ti-artist letin'wani ti nga kona but if management. yo tirha ntirho wa yona wu manager xana loko ti-gig ti nga ri kona wa wa wa wa negotiate na communicate na ti-event organizers va negotiate na kumbe ko va sweswi mhaka yo yi le ka high demand then ku manager-wa swilo leswiya na timali letiya na. so i swilo leswi ti ti ti ti ti-managers ta ka gaza ti faneleke ti swi tekela enhlokweni otherwise va ta hetelela ku nga va ngi na mbuyelo wo khomeka like artist va ta hetelela ti va ti wile ni nga mi nyika example vanhu vo fana na va D_J Mfundisi i kwihi D_J Mfundisi a hi se tshama ni n'wi twa. Na loko u a rhambiwile ko va sweswiyani vhele but a nga ha ri relevant hi ndlela yo yeleyo and then xin'wana lexi va fane va hi dyondzisa ku ku nyika chance risimu kumbe whatever kumbe i piece leyi va ku and loko a endla i piece sweswi a yi nyiki chance yi endla mali for nkarhi wo leha a ha pulani swin'wanyana a nga endla but a ti khipa just ku ri loko se swi ta heleriwa hi leswiya then a humesa leswiya swin'wana swi kota ku n'wi phusha. Ku fana na ni nga mi nyela example hi Avuxeni xigazini. Avuxeni xigazini yi endle mali yin'wana yo tala ngopfu yi ri one a ti-event-ini a ku rhambiwa papa Rhulani hi mhaka Avuxeni xigazini then loko se a ta swi twa ku se a hi karhele se khale se then se ku humesiwa leti a ni nga ti hlayi letiya tin'wanyana a vo nkoka nkoka then se ku huma ndlhozi ra mina swi va se swi n'wi phush-inyana for nkarhi wo leha so what about xa makhombo. like artist leyi n'wana yin'wana yi na yena na yena i busy le ku humeseni like hi hetelela se hi nga ha swi hi nga swi nga ha yi tekeli swi nga hi nga ha vi na attention na swona like u to hlamala ku e track ya mani va ku byela ku i xa makhombo a hi leswiya swo loko va ku i artist ya humesa and then hi va ready ku ya hi lava ku twa a ha ha nyikiwi na chance yo hi expect-a sweswi like boom ho twa ku single yi humile or whatever xi humile. And then hi leswi timanejara ti faneleke ti swi tekela nhlokweni ngopfu na swo sweswo mm, xin'wanyana i i ti-artist ti fanele ti va aware ti va not ku va aware like ti fanele ti ti ti tlhariha kahle kahle ni ku laveka rito ra xilungu ro ni vula rona mara a ri le kuteni ti fanele ti tlhariha hi ti management leyi ni ti tivaka ti ri ka tona. Ni nga mi nyika example vanhu vo fana na va i i i na le ka Khalanga production I feel like Khalanga production yi le ku useni ka ti-artist letiya because va ta ku byela ku letiwa ti-track ti wela ka Khalanga letiwani i ta wena. Ende this is the reason leyi nga ndla ku hi gembhe marimba so ka Khalanga production i ku va a humese hit kumbe a prepare hit ya a Mahelele then va swi vona kumbe va swi hleketa ku track leyi yi ta hetelela yi ve hit then va ku a yi weli ka Khalanga production ene a byele ku i ya yena. so i think na va ri mhani xi nga maswanganyi n'wamaswanganyi i fanele a va i active then a swi tekela nhlokweni a prepare ku tiyimela na yehe hi yexe because i ta hetelela a va a dyeriwe nkarhi wun'wanyana ene i na nyiko yi kulukumba swinene so kahle kahle ku manager-iwa a swi bohi swi ngo ku pfuna vhele ku ri i nga stress wena about gig ku manager ti-gig ta wena. Na ku manager mhaka ya transport na va cini na yini na yini na yini but as much as i swi kota i nga ti endlela wehe wexe than ku ku yiziwa kumbe ku dyeriwa nkarhi hi timanejara leti nga ri ku ku manejeni hi ndlela ya right. A ni tivi mi ta faka mavonelo ma n'wina kwalano hi twa ku ri n'wina mi swi vonisa ku yini hi leswi a ni zama ku la ku zama ku hi discuss-a swona hi timhaka ta ti. manejara leti nga kona la ka gaza loko ku nga mi subscribe kombela mi subscribe guys leswaku channel leyi yi kota ku kula yi kula yi kula yi kula yi kula yi ya mahlweni vona ni wo sungula mara hi mi tisela quality ya njhani uh, so ma swi vona loko yi ya yi kha yi kula like hi ta investa ngopfu ka channel leyiwani um ku na papila leri nga ku sekulweteni hi kombela ku ti-donation hi le ku laveni ka ti-equipment ku kurisa channel ya hina hi le ku laveni lens leyi hi xota ku la yi fini Yi pfa yi luza focus a ni tivi loko mi swi tekela enhlokweni hi le ku laveni ka yila swintshwa hi le ku laveni ka mike mi teka hi mike ya ya ya ya khamera leyi hi tekaka la so ku laveka mike leyi nga ta ka yi nga teki background sound yi teka mi ni nga ku vulavuleni ntsena because xivoni xa hina i xikulukumba swinene a hi lava ku rhikhodela ndlwini ntsena hi lava ku huma hi ya lomuya na lomuya na lomuya hi ya rhikhodela kona. Loko mi ri na mabisinese you are free to text me or ka 0781074477 mi ni sendela advertisement then before video yi tlanga hi ta hamba hi mi hoxela advert ya n'wina leswaku vanhu va yi vona ku nga va ku ri ku xavisa misisi whatever business rin'wana na rin'wanyana mi amukelekile ku hi tisela clip ya kona a yi vi less than thirty second. loko yo va yi lehini yi va thirty second tisele yona yi tlanga vanhu va kota ku swi vona a yi kula ngopfu but I think vambirhi lava va nga ri tiva business ra wena va nga ri tiva la ka channel leyi sweswo mahala a yi lavi nchumu just ku ri gaza yi va yi kha yi kula mi tlhela mi byela na vanhu va subscriber inkomu.